Bäşinji bap. Mesihiler nähili Mukaddes Kitaplary kabul edýärler? Indi, meniň dostum, men seniň Mukaddes Kitaplara degişli soragyňa jogap bermekçi. Sen bilýänsiň, gadymy döwürden bäri ýewreýler we mesihiler Hudaýyň halky diýip atlandyryldy. Bu at özleriniň Mukaddes Kitaplarynyň goragy üçin çuň alada görkezen ýewreýler üçinem, mesihiler üçinem oňaýly we tüýs mynasyp atdyr. Mesihiler haýsy kitaplary mukaddes hasaplaýarlar? Olar altmyş alty sany, tutuş bir topluma birleşdirilip, Mukaddes Kitap diýlip atlandyrylýar. Olar iki bölüme bölünýär. Adatça, Köne Äht we Täze Äht diýlip atlandyrylýar. Biz bu iki bölümiň hersini aýratynlykda gürrüň ederis. Köne Äht. Bu bölüm otuz üç sany aýratyn kitaplardan ybarat. Olaryň hemmesi ýewreýler we mesihiler tarapyndan Mukaddes Kitap hasaplanylýar. Bu kitaplar ýewreý dilinde ýazylan. Olar azyndan bir müň ýylyň dowamynda köp dürli awtorlar tarapyndan ýazylan. Birinji bäş kitap Tora, Töwrat, ýa-da Bäş kitap hökmünde tanalýar. Bu materiallar gadymy ýazgylardan toplanyp, Musa we beýlekiler tarapyndan, Hudaýyň goragy astynda ýazylan, Birinji kitap. Gelip çykyş diýip atlandyrylýar. Bu Hudaý tarapyndan dünýäniň ýaradylyşynyň beýany bilen başlanýar. Munda Adam we How barada, Nuh we sil basma barada gürrüň berilýär. Şeýle hem muňa Hudaýyň buýrugy bilen Ybraýymyň takmynan, biziň eramyzdan öň iki müňünji ýyllarda Yrakdaky öz öýüni taşlandygyny we Hudaýyň oňa bermegi wada beren ýeri bolan Palestina gidendigi hem degişlidir. Munda Yshak we Ýakup barada, şeýle hem doganlary tarapyndan Müsüre gul edilip satylan, soňrak bolsa faraonyň weziri bolan Ýusup barada hem gürrüň edilýär. Töwradyň beýleki dört kitaby ysraýyl halkyna ýolbaşçylyk etmekde Hudaýyň Musa nähili güýç berendigi barada gürrüň berýär, ysraýyl halky Ýakubyň, ýagny Ysraýylyň on iki oglunyň nesilleri bolup, takmynan biziň eramyzdan öň bir müň üç ýüzünji ýyllarda Müsürden çykyp, Palestina gitdi. Bu kitaplarda, şeýle hem Hudaýyň Sinaý dagynda Musa beren ähli kanunlary barada aýdylýar. Toradan soň taryhy kitaplar gelýär. Munda ysraýyllaryň Nun ogly Ýeşuwanyň ýolbaşçylygynda nädip Palestinany ýeňendikleri gürrüň berilýär. Bulary takmynan biziň eramyzdan öň müňünji ýyllarda Dawudy Ysraýylyň patyşasy hökmünde zeýtun ýagyny çalyp, patyşalyga bellemek üçin Hudaýyň Şamuwel pygamberi iberendigi hem degişlidir. Şeýle hem patyşa we pygamber bolan Dawudyň öz duşmanlaryny nähili ýeňendigi, onuň ogly Süleýmanyň Hudaýa sežde etmek üçin Iýerusalimde ybadathana gurandygy gürrüň berilýär. Süleýmandan soň patyşalyk bölünýär. Süleýmanyň nesilleri tä biziň eramyzdan öň, bäş ýüz segsen altynjy ýylda Babyl patyşasynyň goşunlary tarapyndan basylyp alynýança, Iýerusalimde ýahuda tiresine ýolbaşçylyk etdiler. Köp ýahudylar Yraga we Eýrana sürgün edildi. Elli ýyldan soňra, Pars patyşasy Kureş Babyly basyp aldy we ýahudy ýesirleriniň Hudaýyň weýran edilen ybadathanasyny täzeden gurmaklaryny goldady. Olar şeýle hem etdiler. Emma bäş ýüz segsen altynjy ýyldan soň, ýahudylaryň patyşasy hökmünde Dawudyň nesilleri hökümdarlyk etmediler. ýagny, Palestina daşary ýurtlular gözegçilik etdiler. Köne Ähtiň taryhy kitaplaryndan soň goşguly kitaplar gelýär. Ýagny, Eýýubyň kitaby, Dawudyň Zebury, Süleýmanyň Pähimleri we başgalar, soňra dürli pygamberler tarapyndan ýazylan on alty sany kitap gelýär. Ýagny, Işaýa, Ýermeýa, Ezekiýel, Danyýel, Mika Zakarýa we Malaky. Bu pygamberleriň köpüsi biziň eramyzdan öň sekiz ýüzünji we dört ýüzünji ýyllaryň arasynda Ýahudada ýaşadylar. Ähtimal, Malakydan soňra, takmynan biziň eramyzdan öň dört ýüz otuzynjy ýyl, Hudaý, Ýahýa çokundyryjy peýda bolýança, takmynan biziň eramyzda ýigrimi altynjy ýyl, hiç pygamber ibermedi. Täze Äht. Täze Ähti düzýän kitaplar toplumy ýigrimi ýedi kitapdan ybarat. Bu kitaplar grek dilinde, on dürli awtor tarapyndan elli ýylyň dowamynda, Isa Mesihiň ölümine çenli we ölümden direlen döwründe ýazyldy. Köne Äht adalgasy Hudaýyň Musa arkaly öz halky Ysraýyl bilen eden ähtine salgylanýar. Täze Äht adalgasy Hudaýyň Öz täze halky bilen, Mesihe iman edenler diýlip atlandyrylýan halklar bilen eden ähtine salgylanýar. Täze Ähtiň birinji dört kitaby Hoş Habar ýa-da Injil diýip atlandyrylýar. Bu grek sözünden hoş habar diýmegi aňladýar. Olar dört dürli awtor tarapyndan ýazylan. Olar Isa Mesihiň durmuşynyň we taglymatynyň dört sany özbaşdak beýany bolup durýar. Olar biri-birine garşy durmaýar, gaýtam, biri-biriniň goşmaça üstüni ýetirýärler. Bu edil dört suratçynyň bir adamy dürli ýagdaýlarda surata alşy ýalydyr. Täze Ähtiň ähli kitaplary köplenç Injil diýip atlandyrylýar. Täze Ähtiň bäşinji kitaby Resullaryň işleridir. Bu Isa Mesihiň ölüminden soň, otuz ýylyň dowamynda Ýerusalimden Rime çenli mesihileriň imanynyň ýaýraýşy baradaky taryhy gürrüň berýär. Munda esasan resullar Petrus bilen Pawlusyň bitiren işleri barada gürrüň berilýär. Indiki esasan Pawlus, Petrus, Ýohanna, resullar tarapyndan ýazylan ýigrimi iki sany hat gelýär. Bu hatlar Rim imperiýasynyň ençeme şäherlerindäki Mesihiler toparyna ýa-da özbaşdak şahsy adamlara ýazylan. Bular olaryň nämä ynanmalydyklaryny we nähili ýaşamalydyklaryny düşündirdiler. Iň soňky kitap Aýanlyk diýip atlandyrylýar. Munda resul Ýuhannanyň gören görnüşleri beýan edilýär. Munda imansyzlaryň üstünden injek jeza, Isa Mesihiň soňky ýeňşi, Hudaýyň baky Patyşalygynyň şöhraty suratlandyrylýar. Ýahudylar we mesihiler ikisi hem Köne Ähtiň kitaplaryny kabul etseler-de, ýahudylar Täze Ähti Hudaýdan gelen hasaplamaýarlar. Belki, sen häzir mesihiler bu kitaplary mukaddes we Hudaýdan gelen diýenlerinde, Nämäni göz öňünde tutýandyklaryny soramak isleýänsiň? Ilki bilen, biz Hudaýyň bu ähli kitaplary öz awtorlaryna, edil ýerine ýetirijiniň öz kätibine hat ýazdyryşy ýaly, sözme-söz aýdyp ýazdyrdy diýmekçi bolamzok. Tä haçanda, biz dürli kitaplary okanymyzda, biz stili boýunça uly tapawutlary görýäris. Dawut Süleýman ýaly ýazmady, ýa-da Pawlus Ýohanna ýaly ýazmady. Olaryň hemmesiniň aýratyn şahsyýetleri bardy. Şonuň üçin hem olar dürli görnüşde ýazdylar. Soňra sen şeýle soramagyň mümkin, Olaryň ýazan kitaplary diňe ynsan dokumentleri bolup durýarmy? Adamlar tarapyndan ýazylan edil beýleki kitaplar ýaly, hakykatda bolşy ýaly, ýalňyşlygyň bolmagy hem ahmalmy? Elbetde ýok. Bu kitaplar adamlar tarapyndan ýazylan bolsa-da, Mesihiler olaryň hemmesini Hudaýyň Sözi diýip atlandyrýarlar. Biz Hudaýyň Öz Ruhy arkaly bu awtorlaryň ýazýan zatlarynyň hakyky bolmagyna berk ýolbaşçylyk edendigine ynanýarys. Biz Hudaýyň Öz hakykatyny we Öz islegini pygamberlere mälim edendigine ynanýarys. Şonda olar onuň habaryny adamlara ýetirip bildiler. Edil şeýle usul bilen, Hudaý Öz hakykatyny bu kitaplary ýazmak üçin Öz saýlan adamlaryna mälim etdi. Şeýlelikde, her bir awtor öz galamy bilen we öz ynsanlyk häsiýeti bilen Hudaýyň ýolbaşçylygy astynda biziň üçin Hudaýyň Sözüni ýazdy. Mukaddes Injilde ýa-da Täze Ähtde şeýle ýazylan, Täbi hiç bir pygamber ynsan islegi bilen welilik etmedi. Bu pygamberler Mukaddes Ruh tarapyndan ugrukdyrylyp, Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar. Ikinji Petrus birinji bap, ýigrimi birinji aýat. Olar Hudaýdan gelen zatlary gepleýişleri ýaly, edil şonuň ýaly-da ýazdylar. Mukaddes Kitap Hudaýyň ýazylan Sözüdir. Şonuň üçin hem biz, Mesihiler, Mukaddes Kitaby dünýädäki beýleki ähli kitaplardan üýtgeşik bolmaly diýip hasaplaýarys. Biz onuň içinde Hudaý barada bilmegimiz gerek bolan ähli zatlaryň tapyljakdygyny we biziň oňa we ýoldaşlarymyza bolan borçlarymyzyň nämedigini biljekdigimize ynanýarys. Çünki bu kitap bize günäli adamlary üýtgetmäge we dünýäni Hudaýyň isleýşi ýaly etmäge güýji bolan ýeke-täk Halasgär Isa Mesih barada gürrüň berýär. Indi men saňa käbir ýagdaýlary düşündirip bilerinmi? Birinji. Birinjiden men saňa dünýäde mesihileriň köpdürli, mezhepleriniň bardygyna garamazdan, olaryň hemmesiniň bu altmyş alty kitaby hakykat hökmünde kabul edýändiklerini aýdaýyn. Olary taglymata we durmuşa bolan ýeke-täk bitewi gollanma hökmünde hasaplaýarlar. Ikinjiden, mesihiler soňrak bu kitaplar güýjüni ýitirýän ýa-da öňküler bilen ýerini çalşyp bolýan hasaplamaýarlar. Meselem, biz Injiliň, Toranyň ýerini tutýar diýip pikir etmeýäris. Isa şeýle diýdi, Maňa Töwrat bilen pygamberleriň ýazgylaryny bozmaga gelendir öýtmäň. Men bozmaga däl-de, olary amala aşyrmaga geldim. Matta bäşinji bap, on ýedinji aýat. Mekdepde onunjy synpda ulanylýan kitaplar aşakky synpdaky kitaplara garşy gelmeýär ýa-da güýjüni gaçyran hasaplanmaýar, tersine olaryň üstüni ýetirýär. Şeýlelikde, Hudaý tarapyndan berlen soňky kitaplar öňki kitaplary ýatyrmaýar. Gaýtam, adamlara Hudaýyň hakykaty barada has aýdyň düşünje berýär. Biz mesihiler şonuň üçin hem, Hudaýyň bize öwretmek isleýän ähli sapaklaryny öwrenmek üçin ähli kitaplary okaýarys. Eger kimdir biri tarapyndan ýazylan kitap Hudaýyň Mukaddes Kitapda aýdan zady bilen ylalaşmaýan bolsa, biz bu kitabyň Hudaýdan däldigini bilýäris. Çünki Hudaý hiç haçan Özüne garşy çykmaýar. Üçünjiden, sen haçanam bolsa bir wagt. Mesihiler özleriniň Mukaddes Kitabyny üýtgedipdirler. we şonuň üçin indi bu kitaplar ygtybarly däl diýlenini eşidensiň. Men saňa bu aýyplamanyň düýbünden ýalandygyna güwä geçýärin. Mesihiler öz Mukaddes Kitabyny söýýärler we pis adamlara olary ýok etmäge ýa-da üýtgetmäge hiç haçan ýol bermezler. Mundan başga-da, bir müň alty ýüz ýyldan gowrak öň öz elleri bilen ýazylan grek golýazmalary bu günki gün hem bar we olardan biziň häzirki terjimelerimiz ýerine ýetirilen. Hudaý Öz Sözüni tutuş adamzada berdi. Mesihiler tutuş Mukaddes Kitaby ýa-da onuň böleklerini dünýäniň ähli dillerine terjime etmäge çalyşdylar. Şeýlelikde, her bir adam ony öz ene dilinde okap bilýär. Mukaddes Kitap ýa-da onuň bölekleri bir müň dört ýüz dilden gowrak dürli dillere terjime edildi we neşir edildi. Şeýle hem, her bir dildäki habar birmeňzeşdir. Sen Mukaddes Kitabyň nusgalarynyň her ýyl dünýäde beýleki islendik kitaplara garanda iň köp ýaýradylýandygyny bilýärdiňmi? Elbetde, eger bu kitabyň ýalandygyna ynanýan bolsalar, beýle ýagdaý bolmazdy. Onuň daşyndan, Hudaý adamlaryň gollanmasy üçin beren sözüniň üýtgedilmegine ýol bermez, ýogsam bu adamlary ýoldan çykarardy. Ýok, Öz mukaddes Sözüniň goragçysy Hudaýyň Özüdir. Ol ony hiç zadyň weýran etmesinden müňlerçe ýyl gorap saklady. Şonuň üçin bu kämil, ygtybarlydyr. Dördünjiden, Mukaddes Kitabyň altmyş alty kitabynda bellemeli zatlaryň biri, olar bir müň bäş ýüz ýylyň dowamynda köp ýazyjylar tarapyndan ýazylsa-da, olaryň habary birmeňzeşdir. Olar Hudaýyň kimdigini, Hudaýyň adamdan näme talap edýändigini, Hudaýyň günäli adamy halas etmek üçin näme edendigini gürrüň berýärler. Bu bolsa, bu ähli kitaplaryň hakyky awtory, olary ýazan adamlar däl-de, Hudaýdygyny görkezýär. Bäşinjiden, Mukaddes Kitap barada bir bellemeli üýtgeşik zat oňa düşünmegiň aňsatlygydyr. Ol mundan köp wagt öňki gadymy dillerde ýazylan bolsa-da, Ony bu gün dünýäniň islendik dillerine terjime edip bolýar we hatda pes bilimli adamlar hem munuň habaryna düşünip bilýärler. Men köplenç dünýäniň uzak künjeklerinde erkekleriň we aýallaryň hiç bir mugallymsyz, Mukaddes Kitabyň böleklerini diňe okamak bilen Hudaýy tanap bilendiklerini we öz günäleri üçin bagyşlanma tapandyklaryny eşitdim. Elbetde, bilimli alymlar Hudaýyň Sözüne has aýdyň düşünmäge bize kömek etmek üçin köp kitap ýazdylar. Şeýle-de, Mesihi ýygnagyň maslahatçylary mesihileri hakykat ýolunda goramak üçin taglymat beýanlaryny ýazdylar. Emma, adatça, kimdir biri Mukaddes Kitaby ünsli öwrense, ol muny onuň özi düşündirýändigini biler. Mukaddes Kitap bize hemmeleriň Hudaý we gutulyş barada, biziň Hudaýyň we adamyň öňündäki borjumyz barada bilmelidigimizi aýdýar. Şonuň üçin hem, her bir mesihiniň Mukaddes Kitaby öwrenmäge aýratyn hukugy we borjy bar. Beýleki mesihileriň kömegi bilen, mukaddes ruhuň ýolbaşçylygy astynda, ol muny özi düşündirip berer. Köp mesihilerde her gün Mukaddes Kitapdan bir bölek okamak we onuň taglymaty barada pikir etmek endigi bar. Belki, sen Meniň Injil, Isa tarapyndan ýazylan ýa-da Hudaý tarapyndan Isa Mesihe berlen diýip aýtmandygyma haýran galansyň. Isanyň kitap ýazmandygyny we Hudaý tarapyndan onuň eline hiç hili kitabyň berilmändigini biziň bilýändigimiz hakykatdyr. Soňra Men onuň Özüniň Hudaýyň diri Sözüdigini düşündirerin. Hudaý onuň kim bolandygy, onuň näme edendigi arkaly adamlara gepländigini, şeýle hem onuň aýdan zatlary arkaly gepländigini düşündirmekçi. Onuň Özi Hudaýyň ajaýyp äşgere edilmesi boldy. Şonuň üçin Hudaý bize Isa Mesihi beýan edýän kitaplary ýazmakda Matta, Ýohanna, Pawlusa we beýlekilere ýolbaşçylyk etdi. Bu bize Ony görmäge we Ol arkaly Hudaýyň habaryny eşitmäge kömek edýär. Şonuň üçin hem, meniň dostum, sen meniň ýazanlarymdan Mukaddes Kitabyň nähili örän möhümdigine Ony her bir adamyň okamagynyň nähili zerurdygyna ýa-da onuň mazmunyny diňlemelidigine göz ýetirersiň. Her bir adam Mesihi dininiň hakyky düşünjesini we halas bolmanyň ýoluny diňe şondan öwrenip biler. Men seniň bir nusga satyn alarsyň we ilki bilen Täze Ähti okarsyň diýip umyt edýärin. Soňra Köne Ähte geçersiň. Täze Ähti okandan soň, oňa has gowy düşünersiň. Goý Hudaý saňa Öz Mukaddes Sözüniň her bir sahypasy arkaly geplesin.